Kan channel hi mino subscribe a like share comment te kha mino ti sak leh turin kan ngen che rawh nia mysterious chapter chu ziak tu pian thlau thang Chhuak rawh, ka hmu duh lo che, i tenawm tak zet ka ti vin tuar a, tuten nge min en a, tuten nge ka thusawi hria a ka buai lo. Ka tawtin he pa hi ka haw lutuk mah mah, ngawi nula min en hian an a hmel te chu ka haw tak zet. Chhuak rawh, i hmel hi hmuh pawh ka duh tawh lo, tiin chhuahtir chu ka tum a. Naute kha til kha tih sual palh tak tak a ni. Ka tum reng vang a phatsan che ka ni lo. Min ring rawh, thil thleng palh a ni, a tih chuan ka nui ro hak. Tih palh thil turin hmeichhe pakhat i rai a, chuan. Chaw chu thil tleng palh maw? Tenawm pa chhuak rawh Ramhuai nih hi ka hmel hi hmuh leh pawh tum tawh suh tivin tuarin pawnah chuan ka nam chhuak a, ka chap hawm hawm a, ka lo chap muhil a ni ngei ang. Zan dar ruk velah ka harh chhuak hlul a, Chanpuia bawk ka ngaihtuahna a lo lang leh nghal duh lo zet a. Lu chu thing lai lar in ka duty zau in sia chawk pawh ei lem lo chuan damdawi in lam pawm chuan tha tho lo leh tawt u zet hian ka kal a, ka duty lai chuan rin loh deuh hian Lucas a hi ka hmu leh hle luh, ka hma ah tak lo ding thim khup chung hian inbia ang a ti sup a. Bathlar lamah chuan phei dunin hmalam chu kan thlir dauh dauh. Engkim Mishia chuan Chenpui hi pasal ah i nei duh tawh kherin ka ring lo ni lo, a theih loh tuk a ni nen chuan Khanu kha a neih ngei a ngai. Ti ngut hian thaw a la zui hup. timut hian thaw ka la zui hawk sawi ve tur reng ka nei lo in inneih nan thla hnih chiah awm tawh a i mualpho lutuk loh nan kei hi min nei thei ang i duh chuan a tih hmuk chuan phawk zet hian ka en a thiam thu emaw tiin ka en kalh a mahse

ka nau thil tihsual kei chuan rulh mai ka tum cho a ni ti a, a kawr hak lai ip te chu zen in ka ram chu a lo hawi a, ka lawm e mahse ka mi mawh lo ve ka tuar thei ang tiin in hum ruh vak chung chuan ka in her a, pen khat ka pen awr ang tih ah in ngaihtuah chiang rawh. Min hmuh ang hian mipa sual tak ka ni lo, a ti sup. Amah pawh en lem lo hian, amah pawh en lem lo hian ka lawm e, ka hma ngai a, i nau ai awh pawh pawh i tih loh avangin ti ve in ka kalsawm nghal. ka thang ve hak ngei ang mahse pawi tihna ka nei hran loh a a chhan chu ka thiam loh a ni miau lo va inah ka hawn chuan ka nu ka phone nghal a a thin a rim in a tuk lama a lo kal nghal tur thu a sawi a ka khap vat buaina punlun zawnga chet kher a ngaiin ka hre lo ti hian tawp se Chanpuia pawh A rainu chu nei se a tawk a ni mai, ka na ve ngei mai. Mahse, naupang pakhat pawisawi lo fahre a siam chu ka duh lo. Ka hma sial takin Chanpuii hi lo nei lui ta ilang, engmah a dik thei dawn tak tak chuang lo. Thlakhat hnuah. Chanpui a tihin lamah chuan numa awmin min lo pui ve rawh a tih tlat avangin kal tumin ka chhuak a, ka in luahna bula car dum nalh zet lo ding chu ka en zeuh. A chhung atang Lucas a ngei mai hi sunglass dum vuah chung hian a lo chhuak a, chuan thawmhnaw pangai tak a hak ka vawi khat hmuhna a ni. Chanpuia chuan ruate chu neih a duh lo lutuk. Mahse. Keimah berin nei tura ka tih avangin rilru na deuhin a pawm ve a nih kha. Khang thla khat chhung kha engtin nge ka hman ralh ka hre lo. Mahse, Lucas-a hi ka fak thlawp. Zantin deuh thaw min ngaihsakin a lo kal fo thin a. Rei awm ngai lo mahse, a thu run a. A tawng ngai lo. Mahse, kha khan ka thla a ti muangin Chanpuia ka ngai lutuk tur pawh a ti zia awm viau. Biak loh tak chu tiin ka bula ding run chu Pathian kharh kharhin Enge i lo tih dawn? ka ti sep. Ka nu in va hrai tur chi in min ti a, chuan i hman chuan ka lang hniang tiin a kar lam chu a pan vut a. a tawng kam bul hmuk thin hi ka ngai neih ve deuh tawh a chhan chu a duh vang reng a a hmang bul a ni lova a tawng dan hrim hrim hi a niin ka hria a hnunga thut luh ka tum chuan bul hmuk hian i driver ka ni lova a hma lo thu rawh a ti leh hmuk. Ka car kawngkhar han chu kharpui leh in a hma lamah chuan ka thu a, a perfume rimtui lutuk chhin hi a mak ka ti. Car chu start in kan in pur chhuak nghal a, ngawi reng chuan kan tlan mawp mawp. I hmangaih ber nupui nei tur chu i na viau ngei ang a tih suk chuan amah chu ka en vat min en lo hian a motor khalh laiah chuan a rilru a pe tih hriat lutuk hian a hma lam a en mur a na lo ve ka ti awlsam mai a nui ri suka min lo en hian Hmeichhe fel tak i ni, a ti vei dap a. Amah ang lo deuh a, chutia a tawng dam thuam chuan ka nuih a ti za ang reng viau. Ka nui chhuak deuh hak a, min en zeuhin, Enge? a ti bul leh hmuk ang lawia ka nui chhuak ta hawk hawk. Chanpuia nen kan tawpni atanga tih tak zeta ka nuih lehna hmasa ber a ni hial ang. tiang khan nui reng tawh rawh a tih dut chuan ka nui tawp riai riai, eng sawi tawh lo chuan an in chu kan thleng a, mama awmin min hmuh chuan a phul leh hlup, kan in hmuh lohna a rei ve tawh si a, kan in kuah vang vang, Buihte ka ngai lutuk che tiin hnupui deuh ti tih hian min en a, keipawn ka ngai che. ti ve in kan in be nghal char char, in chhungah chuan kan in zui lut a, an in neih hnai tawh bawk nen in chung chu an notify hlawm a, in kan tih fai mawlh mawlh lai chuan rin loh deuh hian ṭanpuia nupui tur, pawmpuar ve ak tawh chu alo lang hlawl ka en zeuh min biak duh na i ni em ni tiin ka hmun phiah chu ka dah a min melh ram ram chung hian engtin nge ilo kal ngam zawk Chanpuia hi Hnaih leh te kha i tum ange, ka pasal a ni tawh, a ti vei hmak a, mak ti zet hian ka en i zak lo ve thlawt, mi pangngai emaw ka ti chiah, i lo pangngai lo hle mai, engtin nge i mo chep tawh na te inah zak ngawt lova i lo kal ngam zawk a ti leh hlak, nang nge a thil tisual zawk te pawh. in hla hring miah lova inawm theih chuan kei thil tihsual nei ve miah loh hi engvangin nge ka inthla hrim ngawt anga ka ti ve hmak a duh duah a min ti tur hian engmah a ni bik love te nang nu hei hi hre rawh a u zawk Lucas-a te hi i lo beise a nia ka thiannu nen an innei ve vat dawn a ti vin leh hlak. An duh leh in nei se ka buain a ni lo, rul tur nei nih hi ti ve in ka in herh san hmak. Ka sam a a lo keh vang chuan ka che that, engtin maw min tih? a ti vin hrâwk a. Ka tih vak vak chuan nau a pai nen ka in dawh ta tawp. Thawm awm takah chuan chhuatah hian ṭhu hnakin a dul hi a dawm a. mak ti zet hian a chet dan chu ka en eng nge thleng ti vin hrawk hian Chanpuia chuan Ruati thu sawp niai chu a buaipui a, ka na zawk mahse ka infuih nghal vat, eng nge thleng ti leh in Ruati chu a en a, in hmit faih faih hian i lo ka lelo tia ka bia kha tawngkam tha lo hlir in min chhang a, ka thinrim ve lutuk khan. Ka va khawih a chuan tiin a in hni tlap tlap. Lem chang thiam lutuk, sawi ve tur reng hi ka hre lo. Sangte eng nge awm zia? tiin Numawmi chuan min bia a. Numawm ka tih lai mek chuan vin zet hian Chanpuia chuan Nangmahni nilawm ni nei tura min ti kha, ka nei dawn ta che ngah. Tiah hian a chungah i che leh si a maw? a ti vin hrawk. Rilru na zet hian ka en. Chanpuii, engmah thil thlen dan i hriat loh kha, ka tiang khan tawng suh, numa awm i chuan a ti ve a. Ka hre vek, he nu hian ruat i nei turin min ti a. Tunah a ngei thei leh si lova, tiang hian a che tih a hriat reng alawm, a ti vin hrawk. Lalchanpui ngawi hmak rawh, ti ve hrawk tu chu Chanpui te hnung lam atanga ri a ni. Lucas-a nei mai chuan min lo panin a hmel chu a thinrim hmel tak zuk. Nang bawk maw? tih a nui ro hak chu Chanpuia a ni. Ngawi rawh, tiin a kawr hak awmah chuan a chham sak a, a bih run bawk. Ngeiawm deuhah Chanpuia chu nuiin, Keia ding reng chu min en a, ani vang hian tiraw nei tur a min ti. Fel ber anga lem chungin kei hi min bum reng zawk a, a tih zawh rual deuh thawiin Lucas-a chuan hnek pawp. ten awm lutuk tiang em em a mipa nghep hi i ni tih ka hria hauh lo engtin nge khatiang khan i tawng theih zawk hrep tak hian lalchanpui he i nupui hian i thluaka suk sak nasa mah mah che a nih hi harh chhuak rawh a nih loh chuan i ar vek thei hial ang mipa a tak angin khusa suh ang che a ti leh ngawt a. Ruati meng zaka zet lam chu panin a din chilh run a, Hmeichhe a tak anga Demchan hi ban sen ang che, mi dang chu he i hmel nui sang hian a hneh a ni mahna ke erawh min bum ve ngai lovang tih hria ang che, tun buaina a thiam lo zawk dik tak pawh hi. Nang khi i ni i thik thu chhiat lutuk leh suah sual lutuk vangin mi tam tak i tihrihawmin mipa pakhat rilru i tina tih i hria em? tiin i hnai zet hian a bih chhuk run. Hei hi i thluakah vung reng ang che. Sangtei tina zawng emaw a rilru i hre awm zawngin chiat han la leh chin teh. I hre mai ang, kei chu he i pasal ang hi ka ni ve lo tih i hriat chian em kha, ti a nui re sukin kei chu min lo pan a, i tha em? a ti dam dap. Ruati a biak dan leh min biak dan chu lei leh van ang vel a ni. A nau chu en leh ngulin, I thil tihsual pawm ngam rawh, mi nunah buai suh chuan i ta a ni tawh lo tih hria la, vawi khat mah a bulah mawi lo zawngin khawsa tawh suh ang che ti ve ngawt hian ka kut vuanin pawn lam pan chuan min kai phei dawr dawr a, motor ah chuan min chhut luh tir a, driver seat lamah a ni erawh a kal thung, motor chu start in kan in phur chhuak nghal a, kan ngawi reng, a tu angah chu kan tawng lo, i la hmangaih em? a tih sup chuan amah chu ka en vat a, ka hre lo le tih bakin ka chhang lo nui ri suk hian i la hmangaih ngei a nih dawn chu a ti hmuh a tawngkam bul lutuk avang chuan amah chu ka en vat. min en lem hlei lo va nia ka la hmangaih a ni mahna ka ti chhuak sip min chhiang lo hian takngul hian a motor chu a khalh a kan tlanna lai chu ka hriat mai loh avang chuan amah chu ka en zieuh khawnge kan kal dawn ka ti bah nap i buai viau loh chuan ka inah kan peng kawi lawk ang aw a tih chuan ka duh lo tih chi a ni tawh si lova engmah sawi lo chuan ka thu ngawi kar a in ni ngei tur chu in mal ding pakhat te fel at lam pan chuan kan kal a Aizawl khaw pawn lam deuh a ni bawk nen a hmun chu a theng thu nuam viau a inchhung kan luh chuan ka thaw hawk a nuamin A vawt sur a, a nuam tak zet. Lo awm rawh, ka va inthlak ange, tiin a tho chhuak a, ka hawi valh valh. A nuam em a ni. In chung atanga a lo chhuk thlak chuan khaw dang ka hawisawn thei lo. Baldrop lian zet. A var hi ha in a lo chhuak a, mipa ka hmuh ve tawh zawng a, mipa pa ber leh che lo ber a ni hial in ka hria. Ka en reng vang nge nui suk hian eng nge i ei duh ang? ti in dining room lam pan chuan a kal nghal. Ka lu ka thing nak nak a, eng nge ka ngaihtuah tak hi? ni lo, mipa reng reng ka ngaihtuah thei ri lo, tia in sawi nak nak in ka thaw chhuak hawk. A kalna lam pan chuan ka kal ve a, ei tur ni ngei tur hi a lo siam a, dar zat ka en chuan dar thum leh a chen ve ri tawh zan in ka naih zan a ni bawk nen ka hmanhmawh ru ang reng viau, thil ei a ngai kher lo a nia aw. zawlhin ka naih dawn a, min va thlah zawk la ka ti siup lo hawi fi vut hian tah chawi ei anga chuan damdawiin lamah ka thlah ang che a ti bung hmut. Ka awi lo hial zawk, an ni unau hian an duh duah a min awm tir an tum a nih vaih zawngin an chak lo khawp ang, ka duh lo ka ti bul hmak. Min chhuak khawk a, min lo en pah a, mit min siai zeuh in, I duh leh duh loh ka zawt lo che a ti vei hmuk a, ka nel sawk, min va thlah rawh ka ti din hlar a, aw ka niam ka hmang thei tawh lo, Babe awm mai mai rawh, zan lamah ka thlah dawn che chuan va inbual la tiin, Room lam chu a en zeuh. Tinge hetia min tih? In unau hian mi âr tak leh engmah hrethiam ve loh angah tinge min inngaihtir tlat? Ka ti zawi sep a, ka kûn nghal ngar. Kei chu ka unaupa ang ka ni lo tih hi hre hmasa la ka duh. Ti sup hian ka darah chuan a lo vân a, amah chu ka en ve kar. ka duh che a ti chhuak leh sup a, mak ti zet hian a thusawi awih loh zet hian ka en a, i fiam thu tiraw ka tih chuan mawi zeta ki suk hian fiam thu thawh rual chu ka ni tawh lo chuan i rilru ti hah vak duh suh, ka duh mai chauh che a nia. a bak engmah a awm lo a ti leh ang luih a, hriatthiam hi an har u nau tak ka ti mai, engmah sawi na chang ka hre lo, ka en mawl tak ka chalah na lo te a lo pen in ka unaupa saw i duh emaw, duh lo emaw theihnghilh tum vat na i tan leh ka tan a tha ang ti sup in a in la hrang a, a thusawi awmzia chu ka hrethiam lo viau. Ka hmel chu a hrethiam a ni ngei ang, nui leh suk hian a awmzia chu ka duh che a, min chhang turin ka tilo che, mahse kei hian hun rei tak ka nghak dawn lo che a nia, min duh ve dan tur kawng dap rawh, ka tih na ang a nih chu, tiin a thle buk a, ka awm dan chu a ngeiawm hi a ni tawp, a thleng ngai lovang, ka tifiah ve fak. Nui ki suk hian, A tling mek zawk babe, va intifai rawh le. Ti dam leh dap hian eitur chu a siam chhung zawm leh a. Tau hmawng hmawng hian a room lam chu ka pan phei. A in awmna lah hi a fal ropui si a, han biak mai tur driver hmelshiat ka nei si lo. Ka thaw hak. An unau hian ka hrengnun hi an tibuai ngheh ve khawp mai. Chaw te chu ka ei a, Rin ai ka ei tak daih leh nghal, chaw kan ei kham chuan ka sil ve vek thung a, ani erawh a room lamah a in thlak thung, ka sil zauh a, sofa ah chuan thu in ka nghak a, rei lo ah a lo chhuk thla a, ka en phei vat. a pa leh viau tawh leather jacket dum nalh zet hi a ha a cotton dum nen boot lawk lam lek lek hi a bun bawk a chuan a sam chu a phir deuh siau a a chhe mawlh lo ka lang le tiin amah chu a kal chhuak vut ka melh rum rum polite lo lutuk. Tih a ka phun ri chu a hria nge? Car kawngkhar hung chunga lo hawi lek hian Babe ka polite viau zawkin ka hria tiin a thu lut zui zat. Keipawh eng sawi tawh lo chuan ka thu lut ve a, kan tan chhuak nghal. Damdawiin kawta motor a tih din chuan engmah sawi lo a chhuah mai chu ka tum a, ka kut lo vuan pah hian Ka thusawi te kha hre reng rawh, tiin hma lam chu a en leh mur a, min vawnna thin thlak chak pah hian a tling ngai lo vang. In unau hian ka nu min ti chep ti zawi fiah fakin ka chhuak zui hmak. Tuna lo thlahtu che kha Lucas a ni tiraw? Titu chu chhan inah pawh ka en lo, min chhang la amah a ni em? Ka hmu chiang thei lo lutuk che a, mahse amah kha a ni chiang mai a ti hluai ning zet hian aw chuan enge ka ti hmuh ner dik hian in ti thei vel emai a, a nau zawk nen. In chhe chiah a, a u zawk nen in inzui leh a, i va han van nei lal lal tak, a ti zui vang vang a. Ka en rum vak, van neihna a tiin ka nui ro hak a. Engmah hre ve lo ho tan chuan ka thil tawn chu van neih let pawh a ang ang. Mahse kei a tuaitu tan hi chuan van duaina thuah hnih a ni ringawt. Aw aw. i va han a tak. Chanpui a ai thlawt chuan Lucas te chu a tha pi lawr thak tih hre ta che. A senior tawhin a nupui ni la, a duat dan tur che a hriat sa ka hrilh tawp ang che. Innei ta u la maw, i vanneihzia i hre chauh ang. Mizorama hmeichhia ho hian a nupui nih te chu kan chak vek a ti ang hlak hlak a, chhan pawh ka chhang peih tawh lo. A tuk ka haw chu. kawngkhar bulah hian Chanpuia hi a lo hre thluang zuar a, a chauh hmel em em lehnghal. Nimin min tih dan te chu ngaihtuah in ka thinrim thar leh viau. Ka haw tih a hmuh chuan min lo pan hlawk hlawk pah hian Lalthansang mipa hei zo zai zingah hian engvanga ka u ber kher ka sal a neih tum nge i nih a tih deuh hrawk chuan bo zet hian ka en a. chhunzawm zel tur.